A New Zealander who can straddle the two worlds and bring them together in a cohesive way. Hold your painting so the camera can see it. Taku moemoeā mō ā tātou tamariki, mokopuna, Māori, Pākehā, Pasifika, Did you paint yourself? O te ao katoa. Bird, is it manu? Here. Here. Kia tipu ake i Aotearoa, kia hangaia tēnei whenua hei whenua mō te katoa. Ka hoki mai anō te mana ki te tangata, redemption, nē. E hōnore he korōria ki te Atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine.
We would like to start off first with a karakia, so Hārai Mahanga Te Wāhanga Williams, over to you. Piki mai, kake mai, homai te waiora ki a au e tū tehua ana te moe a te kuia. I te pō, pō, pō, ka awatea. Tuatahi ka whakapā mai te tari o te, nō ēnei mahi nei, the Prime Minister's Office. Taku whakaaro tuatahi, kāore au e rata ki ngā mahi a te Karauna ki Aotearoa. Ka tuhia au he reta ki a au, taku ki ahau anake. E kī ana ahau kāre au e whakaae ki tēnei tohu. Nā te mea e tūkinotia tāu e te iwi Māori, e ngā mahi a Peritana.
Same here, what an honour to meet you. Oh, greater honours. O te ao whānui tonu, ka tuhia au te reta. My address on it. Ka tukuna atu au ki ta ki aku tamariki, ki taku iwi o Te Aitanga Māhaki me Ngāi Ngāi Tūhoe, me Rongowhakaata. Ka mea mai ki au, Kāo. He maha ngā tāngata kua riro ki te pō. Kia ora mai nō reira e kare mā, tokomaha o Ngai Tatau i whakanuia ki ngā tohu o tēnei tau hōu nei. Ko ētahi, ko Tākuta Hāre Williams ki te tohu tā. E whawhai ana ki ngā taonga whakahoki mai o tāua whenua. Tēnā pea ka whakawhiwhia koe ki tēnā taonga, ka hoki mai ētahi o ngā taonga ki a tāua, pēnei i te reo nei. He rinatoi rononui, he kaituhi hoki 88 tau ināianei he tā mō te hirana o Aotearoa.
Ngā mahi toi nei, ko ngā tohu muru whenua. Kei Papakura ko ngā tohu i peitangia e mātou, tokowhā mātou. I peita, i te murutanga o ngā whenua o Waikato, atu i Onehunga, Māngere, Ihumātao, Manurewa, Ōtāhuhu, Papakura, Tuakau, tae noa ki Pōkino. Kāhore ko Pōkeno Kahore he korero ma, he kupu Maori, Pokeno. Ko Pokino ke te ingoa o tera wahi. Pokino. A bad night. Ara, e timata mai, e noho ana tau e te iwi Maori ki Hawaiki. Te wehenga mai, ko Hine Tuahoanga te kuia, nāna ngā poropititanga kia haere i te moana. Te taha o te tohorā, o te mako, o te kotuku e rere ana, te toroa, te pīpīwharauroa, me te kuaka. Haere runga i te moana. Ko Ngātoroirangi te tohunga. Ko tētahi o ngā waka tata toremi tonu i te parata, nā ngā toroiranga i te karakia, ka wātea te waka, tau noa ki Maketū. Ana i te rerenga mai o tāua waka, kai roto i te whakaaturanga nei. Ko te pūtake o te whakaaturanga kai. Papakura e iri ana i nāianei, ko te mamae, me te tīkino, me te hara o te kāwanatanga ki a Waikato. Me pēhea e murua ai tēnei hara? Tērā kupu muru, he kupu ātaahua tērā. Muru, ka hoki mai anō te mana a tōna wā engari, to me, that's Māori justice. It's far better than the judicial system of the British Empire.

We were no strangers to the concept of sovereignty. Engari he tokomaha ngā rangatira o tāua o te iwi Māori. Kotahi noa hoki i Ingarangi, ko, ko te Kuini, ko Wikitoria. I muri mai tērā ko te muru whenua a te Pākehā. Nā, ka tae mai ki te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Ngā rangatira, te tino rangatiratanga, koirā te kupu mō te equivalent mō sovereignty, mana. Mōhio tonu tāu, ō tāua tūpuna ki tērā āhua, te mana o te whenua. Ko te ata o te whenua ki te Kuini, Ko te mana o te whenua kia tāu, ka noho ki a tāua ki te iwi Māori. Nā te Pane Kareao tērā kupu ki a William Hobson i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Ngā ōhākī i tau i taua wā. Nō muri mai, Ka kotiti haere ngā mahi a te Kawana. I raro i ngā mahi a George Grey, ka murua ngā whenua o Tainui. The Declaration, te ōhākī a George Grey, kia nuku a Tainui, kia wehe atu i ō rātou whenua, atu i Māngere, Ihumātao, Manurewa, Papakura, Patumāhoe, tuakau tae noa ki Pōkino, ā, ka haere, ka mahia te huarahi Great South Road ki Rangiriri. Ana ka murua ngā whenua o Waikato. Ka pakangatia ki Rangiriri. Ka murua anō ngā whenua o tāua o te iwi Māori. Ka murua ngā whenua ki roto o Tūranganui-ā-Kiwa, o Te Aitanga-mahaki. Ka murua ngā whenua o Tūhoe. Ka murua ngā whenua o Ngāti Kahungunu. O wai ake, o wai ake, o wai ake, o wai ake. Koirā te tino hara o te Kāwanatanga. Āhea muru ai tērā hara i runga i te kāwanatanga? Te kupu muru, kai konā tonu te kupu mana kei roto i tērā kupu. Kāhore he mana i roto i te kupu raupatu. Ka ngaro atu te whenua, ngaro tonu atu. Tata tonu ka ngaro te whenua, te, te reo. Engari te reo te kupu muru ka hoki mai anō te mana ki te tangata, redemption, nē. Te mutunga o te whakaaturanga kai, kai Papakura nei e iri ana, I runga tera whare, ko te whakamutunga redemption. Redemption of the crown. Kahore tatou, eh, we don't have to find redemption. Tau e te iwi Māori. Kahore he hara e pāna kia tāua. No te kawa, no te hara. Ah, titino harikoa ahau. You know, there's a lot of excitement. But there's a lot of anger. There's a lot of things to be done. Kai te tino hikaka rawa atu ahau. Ngā tumuaki o ngā kura tuarua, ko Papakura tētahi o ēnei kura, ko Simon Cragg te ingoa o te tumuaki. He Pākehā, engari kōrero Māori. Ko tana tūmanako kia, kia tuituia atu ngā mahi hītoria o Papakura o Waikato, o te Kīngitanga ki roto i tana kura, ngā māhita. Engari kahore ko tērā anake, ko ngā kōrero pūrākau, literature, ngā kōrero mōteatea, poetry, ahe literature anō hoki tērā, Kei te hiahia ia ki te tari whakaako i te reo Pākehā ki te āta titiro i ngā āhuatanga kei roto i te mātauranga Māori. Ki a ia koirā te mea hei hiki i ngā tamariki o ngā moutere me ngā tamariki Māori kia kitea e rātou tō rātou tuhi māreikura. Ka tahi, koirā ētahi o ngā āhuatanga. kai roto i ngā kura ināianei. Ka tuhia anō au tētahi reta ki a au, e whakaae ana au, kāre au tino rata ki tērā reta. Ka rere au ki Te Whanganui a Tara i runga i te waka rereranga. Ka reo e moho nā wai, nā wai rā i whakaatu atu ki te pilot kei roto i te, i te waka nei e noho ana. Arā, ka pānuitia mai e te pilot, a Hāre Williams kei te haere, ka uhia te tohu ki runga ki a ia, te tā. Ā, ka pakipaki ngā tāngata i roto i te aeroplane a Māui. Ka mea mai te Pāle ki a Tua, Ka tū atu au, ka, ka pērā atu au ki a rātou. Ka tau ki te waka rererangi o Te Whanganui-a-Tara, ka haere atu au ki te wāhi noho, e tū mai ana tētahi rangatahi, tāne, pūkana mai ana, pēnei mai ana ki a au, wiriwiri mai ana tōna tinana, te, te ihi, te wehi, te, te tapu, nei. Ana ka haka mai ki a au. Oh, ka heke aku roima. Taku whahiri! Ko ngā tāngata i ahu mai ki roto i taua wāhi noho, te nuinga he Pākehā, ka huri haere, huri haere i a au. Nō te mutunga o te haka, ka tū atu au ki te mihi. Ki a ia, ki te mihi ki ngā tāngata e tūtū haere ana. Ana ka mutu, ka haere mai ki te harerū ki a au ki te hongi i a au. Ngā Pākehā e hongi ana ki a au, e mihi ana ki a au e roto i te reo. Nō reira ka pakipaki au ki ngā Pākehā e ako ana i tō tāua reo. Ana ka tae atu. Ki te whare o te Kāwana, hei reira he hoari ki runga i aku pakihiwi. Kei te tangi tonu taku ngākau i roto i ērā mahi. Nō reira ka hoki aku whakaaro ki taku kuia, ki taku koroua, ki a Wairēmana me Rīmaha o roto o Ōhiwa, ki taku kuia ki a Waioka Brown o Te Aitanga Māhaki. Ka hoki aku whakaaro ki a rātou. Nā rātou te whawhai ake. Tino whawhai. Nā ō tāua tūpuna te tino whawhai ki ō, mō tāua whenua. E tipu ake au i te mātotorutanga o te ao Māori. Kahore he reo Pākehā. Tipu ake au ki Ōhiwa. E toru marama pea taku pakeke, ka wehe atu au i aku mātua. E whitu tau taku pakeke, ka haere ki te kura. He whare raupō tō mātou, tino waimarie au i te noho i roto i te whare raupō. Ka haere au ki te kura, ka noho au i roto i ngā. Tamariki, pēnei noho tō rātou rahi. Ko au pērā kē taku rahi. A Ngāpō Wehi, Standard 1 a ia, ko au Prima 1. Ana ka tipu ake au, ka reo e moho ko wai aku mātua. Ko wai taku kuia o Tūranga Nui a Kiwa kia Tekau mā waru tau rāno taku pakeke, kātahi anō au ka tae ki Tūranga Nui a Kiwa. Whakamoemititia ia mō āna mahi nunui, whakamoemititia ia i runga i te hātere, i te hāapa. Whakarongo e tāku tamaiti ki te ako a tōu pāpā, kaua hoki e whakarerea te ako a tōu whaea. Āmine. Ka tipu ake au i roto i te hāhi Ringatū. Ko te Kōti. I te Whakatōhea, te Ūpokorehe, Tūhoe, Whānau Apanui, ērā iwi katoa i raro i ngā tohutohu a te Kōti. Te mauheretanga o tērā tangata, kāre he hara i runga i a ia, ka mauria ki te whare kau. Nāna te kaipuke The Rifleman i hopunga aha ngā hōia me ngā iwi katoa o te moutere. Ka hoki mai ū au ana ki Whareongaonga. E 299 ngā mauhere I tau ki reira ki Whareongaonga. Ana, ka tipu ake au i roto i ngā waiata a te Courts, ngā waiata o te Paipera, ngā waiata a Rāwiri rāua ko Horomona. Whakamoemititia te Atua i tōna wāhi tapu, whakamoemititia ia mō āna mahi nunui, e hōnore he korōria ki te Atua, Mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine. Nā taku kuia tētahi poropiti. Ā tētahi wā ka riro i a koe te tohu kura māhita, ka riro i a koe te tohu roia, Ka riroi i a koe te tohu tākuta, mehemea pea ka tae koe ki te whare Pāremata. Pōhēhē au mōku ake tērā whakataukī, tērā poropiti. Nō muri mai nei, ko aku tamariki kē. Ko taku tama he tākuta, ko taku. He tamāhine, he rōia. He tamāhine, he mema pāremata. Ka haere au, ka pōhēhē au. Ā tōna wā, ana ka tae mai au ki Ardmore, ki te Teachers College, ka mau i a au te tohu kura māhita. So, mahi toi, when I taught at Matauri Bay,

It's a part of storytelling. It's a holistic, seamless part of our literature. I'd love to go back and teach there again. Ki ahau koirā te tino tohu rawa atu mō te tangata e mahi ana ki te poipoi i te tamaiti e tipu ake ana i roto i ngā kura. Ki ahau nei ko te whaea te māhita tuatahi, ko te whaea te mahita tuatahi o te tamaiti. Ki taku māra, ki taku māra, ki. Tuarua, ko ngā kindergartens, ko ngā kōhanga reo. Paka hiwi puku hope waiwai. Ngā kuia, koirā. Ngā Kura Māhita mō te future, nē, mō ngā rā kei mua.
Rua. Hello. Tahi. Rua. Ka pai!
Tuatoru Primary Schools, tuatoru Secondary Schools, tuatoru ko ngā whare wānanga. Me haere katoa ā tātou tamaiti i roto i, tamariki i roto i ēnei kura. So do we believe in prophecies? Yes, I do. Māori.

of colonisation. Now the thing is, if they are tools of colonisation, why can't they be the tools for decolonisation? Pākehā needs to be decolonised as well. So ki ahau nei, kei konei ngā taonga, kei a tāua kei te iwi Māori, ngā taonga whakahirahira hai takahuri i ngā āhuatanga kei Aotearoa nei. So this is finger painting. Do a bit of red, bit of white, grey. This is cool, right? Cool, all right. So e rata ana, kei te mahi aku mokopuna, aku pōpō i ēnei tūmomo mahi. Whāngai ki ō rātou hinengaro. Te wairua o te mahi whakakōrero i te peita. You see what Cook has done? Whakakōrero i te pene, whakakōrero i te camera, whakakōrero i ngā mea katoa kei roto i ō rātou hinengaro tēnā te wairua o ēnā mahi. Blend it with your finger. Now this black, that's called your palette. Ko te wā hei whāngai i a rātou ki ēnei mahi, ko te wā i a rātou e. E tino nokinoki ana. Look what's kuku a Tim, how are kuku making the trees. Shiny Tim.
I'm going to do the trees like that. Ok.
Ae ae, titiro ake au ki a Te Mākahi e mahi nei tana mahi peit, he hopu i ngā kōrero tawhito. You want to wash your finger, your fingers? Yes.
Come and wash it in the dish. I'm not done though, I'm doing the tree. Oh, look at your trees. E hoki i te mata o te whenua, o te moana, o te ngahere, o te tangata, te kaitiakitanga o te whenua, e, ērā tūmomo āhuatanga katoa. Kia ora.

Yeah well wash your hand afterwards so you don't get it on your clothes eh. Look at this dark green I'm making.
It's so lovely.
He mea whakarauora a i te hinengaro tenei mahi ne? Yeah me te wairua me te kai kai roto i Nga mahi kanikani, mahi waiata. Spread around. Koina ano te mahi a te mahi peita, te mahi tuhi korero, pera i nga korero a Hon Tuwhare, a Witihi Maera, a Pat Grace. Roll it around on there. Kai kona katoa nga tumumu korero kai roto i te mahi peita.

He reo to te manu, he reo to te rākau, he reo to te ika. He reo kai roto i te pene, he reo kai roto i te peita, he reo kai roto i o tāua whare whakairo. No reira whakarongo ki ngā reo katoa hei whakanui

Pidgin English. When I talk about language equality, te reo Māori sits equally along the English language because that was one of the conditions of the treaty. The Treaty o Waitangi guaranteed ngā taonga katoa

A worthy New Zealander, a New Zealander who can straddle the two worlds and bring them together in a cohesive way. Koirā taku moemoeā mō ā tātou tamariki, mokopuna, Māori, Pākehā, Pasifika, o te ao katoa, kia tipu ake Aotearoa, kia hangaia tēnei whenua.

E te puke i rangi tapu ka tārehu e mihi ana ki te whenua e tangi ana ki ngā tāngata. I hirahira tēnei kāinga nā runga i tana ātaahua. He tino waimarie a mātou ngā uri o te kāinga nei. I meinga koia tēnei hei kāinga noho mō tō mātou hapū. He rangi tapu tū tonu, tū tonu, tū tonu.
I a kokona, i a. Hiwi i a maunga, i a toka kei te moana, he kōrero, he kaupapa ki reira. Nō reira, koinā te mea whakahirahira mai ki au mō Matapouri.
He wāhi tēnei e tōminahia mai ana e te ao katoa nā runga i te ātaahua o te ākau, ngā onepū o Matapouri me ngā wai. Local iwi issued a rahui or ban stopping members of the public using the pools over the weekend, but the Department of Conservation have made it official. Engari ko tana ātaahuatanga hoki pea tōna mate. People are leaving their rubbish as they go along, somebody carted a couch up to the top there at one point. Nā te mea ka tino hiahia mai ngā tāngata katoa kia haere mai ki konei. Whano. Whano tu mai te toki a Haumi e, ui e i taiki e.